Salam dostlar bu wideomyzda biz Türkmenistanyň iň meşhur gazanlama naharyny bişirip görkezýäs. Gazanlama nahary bişirmek üçin şeýle gazanyň içine ilki bilen iki banka mäş, bir banka noýba, ukrobyň çöpi, ondan lawrowy list we goýnuň guýrugy atylýar. Gazynlamada suw goşanda şol suw setkanyň bir santimetr aşagynda durmaly. Ondan setkany goýýarsyň hem suwuň ölçegini alýarys. Suw guýandan soň oň üstüne etimizi örýäs. Etini ýörite bir gün marinowka edilýär. Etiň marinowka edilişi ussat powurymyzyň öz syry bar bu ýerde. Ýöne birnäçe priprawalar nähili goşýany aýdyp berýär. Oň üstüne ilki bilen galyň etler goýulýar sýotkaň üstüne. Ýuka etler galyň etleriň üstünden goýulýar-da, aralaryna ýaňky gök önümler goýulýar, käşir, kartoşka, şular ýaly. Gazanyň gyr astynda ýörite hamyr edilip, hamyr bilen ýapylýar-da, ikinji gazan birinji gazanyň üstüne geýdirilip, gyralaram ýörite şeýle zažemler bilen ýapylýar. Tamdyrlamany bişirip başlanda, aşagynyň ody başda beýik ýakylýar. Ondan bir gaýnandan soň, Ody peseldilip, pes otda gazanlama üç sagat bişýär we şeýle marinowka edilen etem ýörite garagoýunly goýnuň eti bolmaly diýýär. Ynha, şu gezek biziň ussat powrumyz ýaş goýnuň etinden marinowka etdi. Aşagyndaky çorbasy etiň özünden çykýan suw çorbasy bilen garyşyp, gazanlamanyň çorbasy lezzetli şeýle tagamly bolýar. Bu wideomyzda ussat powrumyz bize ýene gazanlamanyň üstüne ýörme taýynlapdyr ýörite. Bu-da biziň powurymyzdan ýörite kompliment. Gazanlamany oda goýduk we üç sagatlap garaşýas. Üç sagatdan gazanlamany açýas. Mähriban dostlar, gazanlama naharymyz bişdi. Bu wideony garnyňyz aç wagty görkezýänim üçin menden gaty görmek ýok. Gazan açýas, gazanlamamyz meýmiräp bişipdir, aşarynyň çorbasam gaýnap dur. Bul gazanlamanyň açylan wagty. Men-ä bissimilla diýip, eýýäm gazanyň başynda iýip başladym. Gazan açandan soň, ilki başda etleri almaly. Etler örän ýumşap bişipdir, bölünip çorbanyň içine gaçmaz ýaly, alyp başga gaba geçirmeli. Soňra hamyr bilen setkany aýryp, çorbasyny almaly. Çorbasy örän lezzetli. Gazanlamanyň çorbasy üýtgeşik tagamly, başga çorbalary hiç hili meňzänok. Içiniň mäş noýbasy bişýämi diýip sorag berenler üçin, diňe mäşi bilen noýbasy däl, eýsem ähli eti eräp bişipdir. Agzyňyň içinde eräp barýar. Mmm! aýdyp ýer ýaly däl. Mäş, noýba, daşy etine çenli şeýle eräp bişende, çeýlemäne gerek ýok, agzyňda eräp barýar. Bu gün garnymyz üçin aýratyn baýramçylyk, üýtgeşik gazanlama naharymyz bilen. Men gazanlamana Bismilla diýip, gazanyň başyny diýip başladym, saçagyň başyny diýdim, stoluň başyny diýdim. Elbetde, Iň gowy Tolkun Kola bilen. Mähriban dostlar gazallama bilen bagly goşmaça soraglar bolsa komentariyada ýazyň ussat aşpeziň özi jogap berer. Başgada bilýän üýtgeşik tagamlaryňyz bar bolsa aýdyň biz gelers onam iýip göreris. Indiki wideolarda görüşýänçäk paka.